Nĩ mũrũrũngano wa aikari a mũnanda makĩonania matũkũya mao na kũhinga barabara ya mũnanda gũthiĩ Kiambogo makĩmenereria kũrekererio gwa barabara ĩyo na ĩrĩa ĩrĩ rungu rwa thirikari ya kaunti ya Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Ezekiel Kĩmani na ndĩ mũikari wa mũnanda. Atumia aitũ thoko magĩthiĩ gũteithĩka rĩ, no tũmakuuine na makũnia. Makuagĩrwo na ngũnia nĩ kwaga kĩ? nä thirikari ĩtatũ ya mbeca ä kande kä bara na thondeka waniri gacoke gatiganĩrio kwa ihinda rĩrĩ ĩna ihinda rĩmwe ĩna mĩaka ĩrĩ tarĩ yathondekwo na barabara ĩyo ndiakuĩte mũtumia ũngĩ kuma macito ngĩmũrehe thibitarĩ ha mũnanda ndakinya haha kĩenda barabara njuthi irarĩa gũthira mũtumia ũcio nayakayaga nĩguo nĩ ũndũ wa kũrũgarũngio kũrambirie ndĩmũkue na moko makwa mũtumia ũcio ararĩ mũritũ nginya thibitarĩ Aikari acio maugĩte barabara ĩyo ndĩkoretwo ĩkĩgerereka na ĩndĩ ciothe mageria gũikia mateta mationaga wa kũmarũmbũiya. Igua ruo muno kuona tuna atongoria ni twathurania tuokirie rucini tene na barabara tutirathondekerwo tugeretie kwaria turi andu a boda boda ni turemetwo tukageria gutwara kirira itu kwa MCA ni aregete gututeithia tugatwara kwa MP ni aregete gututeithia ithu turaria kihoto gitu barabara ino twenjirwo ti undu ungi turenda barabara ino tuthondekerwo kuma mathito guthie munanda ino ituikite ati ndiri mwene wathi kwi MCA ukerwo ni ya MP wathi kwi MP ukerwo ni ya governor wathi kwi governor ukerwo ni ya kura ithuĩ kĩrĩa tũrenda ta aikari a Elementaita ward Tũtikwenda kũmenya bara ĩno nĩ yao. Ithuĩ ũrĩa tũrenda, twenda bara ĩno ĩthondekwe. Wananchi hoye! Oho nĩmaugĩte kũrũmĩrĩra gũthũka gwa barabara ĩyo, magũragĩrwo irio ciao ta banga mũtuĩku nĩũndũ wa gũthũka gwa barabara ĩyo. Bara ĩno rĩ, ĩ umithio mũingĩ mũno, na gũkũ Kabini nĩkuo tũrutaga irio, tũgĩtwara nakũ? Nagũkũ Nairobi na Naikuru na kũrĩa kũngĩ. Rĩu to nĩ thũku rĩ tũragũrĩrio indo ta icio na gũkũ tũrakĩrĩma cia kĩ? Arĩa twacagũrire nĩ a? Nĩ a wĩra ũrĩkũ? Ta nĩ meyarie rĩu matwĩre atĩrĩrĩ mathire mbunge gwĩka atĩa kana mathire Gĩnjiko gwĩka atĩa? Rĩu nĩ morĩtie thirikari ya kaũntĩ ya Naikuru kũhiũka gũthondeka barabara ĩyo nĩguo mathirwo nĩ mathĩna macio kaimana marĩa makoretwo magĩteta kwa mĩaka mĩingĩ. kĩrĩa tũkwenda barabara ĩno ĩthondekwo haraka narua kwaga ũguo tũkuoya macembe na barabara ĩyo ĩgũkorwo barabara ya wananchi na hĩndĩ ĩngĩ yakinya hĩndĩ ya kura hĩndĩ ya kura yakinya tũtikwenda kuona mũtongoria akĩrũgama haha agĩtwĩra tũrĩma gũtũthokera bara wananchi oye